tori wey e dey ah, atango atanganji e know say e be strong man e get all information police go give all the necessary information wey wan get am e know say uh, come to no go fit be candidate e be sandard e don try own best He don infiltrate party dem. He know say okay, we go block you so because you no be go for election for 2020. You no get parliamentarian dem. You no get uh, councillor dem. It e go be very impossible for you for go. And even forget that signature, that 300 signature dem. It e go be very very uh, impossible because man fit still go for presidential election if he get 300 signature, uh, signatures and for uh, councillors them and parliamentarian dem, mayor dem. Now. They be know Atangaji and uh, CPDM people say it will be very difficult. Now they now they don't go present uh, Pobia candidate where Pobia no dey. They dey make campaign for Pobia where they no see Pobia. Them say man wan be president, but he be incapable for come talk for before people them. Cameroon dey go for back back so na because of this kind of people dem. Okay, countryman countryman

e no be dey house that day na for village wey the thing happen for that side for shell for uh, the same bilem for bobongo that mean say uh, na government bilingual school for that side college for that side for bobongo secondary school na e that rain don fall that day bro bro bro bro after big mami for suarez wey dey four years finally no see am finally no see am neighbor dey enter instead he make alarm dey find suarez since monday eh,

He said for drink water, then he belly high. He na blood dey for his neck, blood dey for his eye, blood dey for his nose. It means say something happen. Na who kill Suarez? Because say that all the different different signs the way they see am for his skin, e no show say na drown wey that pikin e drown. Say drink water rain so tey e kwara. No. Eske the girl Mami for Suarez, Mami said, said, said, said, they get problem with the papa. Est-ce que no be one time me the papa for Suarez see the pikin? Est-ce que they get query? Est-ce que that man wey born pikin with he get another woman wey born pikin or never born pikin na the thing dey make am say no police dey get for look this matter seriously na some serious matter the thing happen na for that side for petit paris

for kiss to arrest police dem dey get for put their hand for the man dey get for lucky or dey know wetin for do life imprisonment for that side for cote d'ivoire na wetin the thing for cote d'ivoire wey that man wey dey organize pollute that uh, event wey he dey give uh, musician dem price they dey call him say mola former musician for that group jet set uh, coupe de kale group dem mola wey im real name una know am now na Sumaero Morifere na im name that More the More how wey dem dey call you say More na im name eh More Morifere alias Mora Mola be the drive motor wara na alcohol or na wetin o or na say motor get problem because me since I don get that kind problem eh I dey drive the go tire bam e cut comot if you fit knack some man na trouble that Lucky say even a sharp sharp monitor and normal no be the part for that road for that time and then I no be there for high speed. Mola, e dey say be there for high speed. That high speed no make am, the speed no go reach your play, go reach. Barararararam. Pam, so my way they say chop, they say it's in the fruit of a corner road. Mola enter for all my skin. The whole my name na Tola. Tola Elise, he get wound seriously. Mola carry na go hospital make communicate say anything wey happen na he go take care, he go do this, he go do this. Na that Elise don go hospital, bad news happen. The injury the way Elise we get am, he no survive am. Elise go hospital, na so Elise die. As Elise die,

wey jam some girl wey comot night club the girl get big serious injury e take am go hospital to lembola time wey that girl die wetin happen wey cameroon government too police no arrest francis ngalu why e no be say dey arrest francis ngalu because because people wey dey know francis ngalu dey own on the twentieth of april for this year why dey no arrest francis ngalu how e cote d'ivoire di arrest Mulah na plenty question na wey pipo dey ask am for understand how di matter for justice e dey function e dey function na for before e dey function na for back or e dey go na how man no sabi matter dey wey e dey pass o di matter dem na some kind matter dem wey man no know wetin happen wey di woman

He move all his clothes. He move am. Bobby o, he leave am. Bobby na my chop. Na so Petit Pay be sing am. He dey for outside. Ito itoto. He leave itoto for outside with the bebe bang. Expose am. Stand for before some camion. Cross he cause traffic. Na for a day wey the thing happen. He block road. The, I say one day when they want look up, hey, that woman, if I there, he can find skin there, he can, ah, man, picking them. Oh no, bro, bro, bro, bro, bro, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. People, they, instead of saving the fine way for go down, take clothes, take wrapper, hold up, tie out my day, they, they enjoy their self. Any man dey enjoy himself when he get fine face, eh? He get fine bobby, eh? He get fine uh, woman woman skin, eh? The way he clean, eh? The way he get fine. Let me say the woman dey take care for himself, eh? Whether na wetin o, na condition wey dey give you o. Man no know. Sometimes we dey talk so wey na condition wey dey give for the two wey no go enter dey for say he get money or na deception wey get am for palawa ndolo lamu love una know say the love matter e fit make people dey dey dey bap- dey paple if some man pikin play with your head your your your your hand you woman some woman dey dey dey dey resist am man pikin dey take you ho ho dey dey together together bam e abandon am e fit traumatize the woman or sometimes e don lost some people e don lost im pikin the thing traumatize him or na say na sick wey e start enter him skin man no know wetin happen so i think say we so the follow the follow that story for know exactly wetin happen for that side uh, for a day ya ah, wara na true true say na na craze na true true say na love palava na true true say na wetin you oh, we go so so dey follow the matter for una because we really understand wetin happen whether woman fit undress herself come for public so dey show im woman skin and im body. That I dey for Cameroon now wey man no know. Say Black Cody lost. That thing be days before before o. We just should also say for Limbe. Some man no sell me man Black Cody lost. Some man no sell me for Yaoundé man Black Cody lost. Some man no sell me for this side man Black Cody lost. Black Cody lost her. So why they talk say I begin a big Black Cody. You know sell me man Black Cody don turn a small Black Cody. Black Cody was small pikin. Whether na true o. All that say people dey just frame am up o. All that say people dey get psychological problem dem o. I no fit talk am because witchcraft dey exist eh. Black magic dey exist. So if I talk say they they no right, say na wrong, that mean say me say I don verify am and then I see am say na wrong. But for be honest, I never verify no nothing. I didn't come for go tell man say you move your black cob and see, uh, snap picture of your black cob before before you snap picture of your black cob now so now we'll see what happen if that true true say your black cob never ever be so before before it can be so now. They beat your woman, kill her this week for Bapusa. They say that woman salute some man, the man black horse, he lost. They beat her man.

You know, Salobi, my black dollars. What are the setup oh, wey some people dey set up other one them for regulate their code? How they talk about French? Eh, Manolo, because man dey salute you, you are black dollars. You remove trouser, you say you are black dollars small. Say the one way you are black dollars be there, no be the small so. If you dey that way, way it is so, it is so. That way till it happen. Escape people dey dey wey dey make black dollars people, people dey dey lost. They want take the black dollars for go begin use am for fuck with am. On a how? na for do wetin if you dey you, you take my black horse you make i loss na for do wetin na for go put am for your man side skin you woman put your man side last make begin fuck you or you man pikin na for do wetin for take am increase your your own black horse for begin fuck woman fine malodo the palava black horse wey dey loss e don pass my power.